Alýo. Alýo, Gözel. Gowymy ýagdaýlaň? Gowy, sen nähili? Menem gowy.
Näme etýäň? Otyryn, sen näme etýäň? Menmi owal aýdypdym-a Türkmenistana kargo ugratjak diýip. Hawa.
Şony jemläp otyryn. Kargomy diýdiňiz? Hawa, kargo diýdim. Gapyny açyňyz.
Kim-aý bu? Gapyny açaýyň, haýyşt edýän.

Arkaýyn oňa, karbon soň bäş günüň dowamynda barar. Hemmäňize salam dostlar, onlaýn gepleşigimize hoş geldiňiz. Köpden bäri, ýagny geçen ýyldan bäri onlaýn gepleşigimizde gyz, zenan myhmanymyz ýokdy we şeýlelik bilen bu bölümimizde

Firuza salam. Salam.
Gowymy ýagdaýlar, işler ugrunamy?
Işler bet. Ugruna Hudaýa şükür. Spasiba. Özüň gowymy? Siziňki gowymy? Bizem gowy, bizem gowy Hudaýa şükür. Özümem gowy. Ilki bilen ilki bilen gepleşigimize hoş geldiň.
Hoş bolduk. Gepleşigi birazajyk öňräk etmelidik welin käbir sebäplere görä Gepleşigi azajyk yza süýşürdik ine bigüne nesip etdi bigün nesip bolsa seň bilen onlaýn gepleşiň gerek. Belki bolmaly şeýledirda. Hawa nesibe nesibedir. Onda taýyn bolsaň Firuza başlaýas. Indi başlaly.
Ilki bilen özüň awtobiografiýaňy aýdyp berseň özüň barada aýdyp berseň.
Elbetde özüm barada aýdyp berjek ýöne ýaşym barada aýtjak. Bolýar. Türkmenistanyň ýaşaýjysy, Türkmenistanda doglan, Lebap welaýatynda bir müň dokuz ýüz yzyn aý çekýär, doglan, sekizinji noýabrda, Skorpion. Lebap welaýatynda doguldym, mekdebi Lebap welaýatynda gutardym, onuň bärik Türkmen halk hojalyk institutyna, nu, kak be, narhozda, skopkada. Okuwa girdim. Okuw tamamlandan soň birnäçe işler bilen meşgullandym. Söwda, näme diýler, salonçylyk, magazinler, şo zatlar bilen, nu, w opşem, dek oturamokdym, diňe işleýärdim. Karýera, iş, dikinçilik, garaz, hemme zatlar bilen meşgullanyp gördümem. Iki müň onunjy ýylda Aýdymçylyga başladym dänim, şul kärde saklandym. Bu kär meni has özüne çekdi, has-da meni w opşum şeýle. Sungata çekdi.
Elbetde.
Firuza şu ýerde men bir zady belläp geçeýin-de. Meniň pikirimçe, elbetde bu diňe meň pikirim, Seň diňleýjileriň, biziň agzalarymyzyň ýüzde dogsan prosenti seniň lebapdanlygyňy bilenokdy. Näme üçin?
Men köpden bäri Aşgabatda ýaşaýan, şonuň üçin, belki. Belki, belki. Näçinji ýyldan bäri Aşgabatda sen?
Näme? Näçinji ýyldan bäri Aşgabatda? Togsan sekiz ýa-da togsan dokuz ýalmyş, ýalňyşmasam. Şoň üçin şeýle diýip pikir edýändirler, dogry. Aslyň Lebaply, düşündim, dowam edýäs onda. Näçe ýaşyňda aýdym-saz bilen gyzyklanyp başladyň, aýdym-saz bilen meşgullanyp başladyň? Iki müň onunjy ýyldan bäri.
Şondan öň hiç aýdym-saz bilen meşgullanmadyň, dogrumy? Indiski tans oýnaýadym. Öýde. Öýde öz özüň üçin. Indiski kino, indiski tans meň asyl höwesim şo hindi kinolary, hindi tanslaryny söýýädim. Hindi söýgüsini söýýädim. Şu ýerde bir belläp geçeýin-de, köpüsi häzirki döwrüň köp adamlary indiski kino diýseň birazjyk ýalňyş göz bilen seredýär. Şu ýerde o Mertligiň bir tarapy şony boýnuňa alyp arkaýyn şekilde aýdyp bilýäň berekella dowam et. Men boýnuma almana kiçilik bilemok hiç zady alyberýän hemme zadym tak şto wsё normalno. Başda, iň başynda, aýdyma başlan döwrüňde maşgalaň, ýakynlaryň garşy çykan boldumy?
Elbetde boldy.
Elbetde boldy. Ýene birazjyk şu jogaby giňişleýin aýtsaň.
Aý kakam garşy boldy, maşgalamyzda aýdymçylyk ýokdy, gerek däl. Her kim şol aýdymçylyk kärini ters kabul edýärler, başgaça göz bilen seredýärler. Sebäbi gep, dil her hilek-dä. Onuň hem tanalýan adamyň hemişe-de dilde bolýar, hemişe-de gözde bolýar. Onuň her kim saňa her hilek garaýar. Gowy tarapdan garaýanam bar, erbet tarapdanam garaýan bar. Ýigrenjileňem bolýar, gowy görýänleňem bolýar. Şoň üçinem onuň köp ýaşulyrak adamlar halamaýar. Elbetde halamadylar. Şu wagt bolsa näme orsçalap diýeňde gordýatsa, washyşaýutsa. Buýsanýarlar türkmen dilimizde aýdanyňda. Ana, da, sag bol kömek edeniňe. Ýalňyşmajak bolýan, şonuň üçin orsça gürleýän.
Başda başlan wagtym şo kakamdan azajyk garşy tarap boldy zat diýip, iki müň onunjy ýyl bilen bu günki günümizi deňänimizde, on ýyl mundan ozal seň diýýän gepiňde birazjyk bolsa-da jany bar. Sebäbi on ýyl mundan ozal azajyk gyz aýdymçylarymyz azdy. Şo sebäpdenem bolup biler. Hum. Dowam etdik. Professional aýdymçy karýeraňa başynda kim sponsorlyk etdi, kim kömek etdi, ýagny gollady?
Sponsorlyk eden ýok, sebäbi men ýaňy belek geçişim ýalak iki müň onunjy ýyla çenli özüm işleýärdim, özüm söwda edýärdim, daşary ýurtlarda ýekeje özüm gidýärdim, Hytaý döwledine, Moskwa diýdi, şolar ýaly ýurtlara gidip alçakdym-da. Garaz, men hemme zatlary başarýadym, edýädim. Öýdäkiler, Ýok, sen başaraňok diýende, men dokazat etjek bolup şolara, görkezjek bolup, Mine, men şuny başarýan, maňa kyn däl. Men şunam ederin, şunam ederin, onam ederin. Ýerem deperin gerek bolsa, başga zadam ederin gerek bolsa. Agyr zadam götererin. Şoňa garaz, diýmek, oglan ýalyjakdym men-de. Şoň üçinem men özüm gazanç edýädim, gazanjymam bar, eden gazanjymam aýdym-saza siňdirdim, dogrymy aýtsam. Ilki başda men maňa ugrukdyran, goldaw beren, onnoňam maslahat beren, ýaňky diýşiňiz ýaly sponsorlyk dällänim, ugrukdyran adam Nikolaý Ýakimow bolan. Ondan soň Esbitor. Aýdymlaryma ýardam eden, kömek eden, owadan aýdymlar döredip beren, meň stilime, meň stilimi tapmana kömek eden Esbitir. Onam gidýä.
Şu soragy berjekdim-de özümem aýdym iň populýarny bolan aýdymlaryň başda meň pikirimçe Esbitiriň bir eli bar, Esbitiriň bir gollap goýberen ýerleri bar sebäbi prodýuserçylygyny etdi ýalňyşmasam şo taýda aýdymlaryň bir pikirlerini berdi saňa. Şeýdibem seň belli bir stiliň döredi we büinki stiliň başynda ezbitrwa diýip bileris, dogry? Hawa, hawa. Firuza ýaňky diýişiň ýaly seň soňky aýdymlaňda ezbitriň eli bar. Ýöne näme üçin, näme üçin, soňky aýdymlaň diýip ýalňyşdym. Ezbitriň eli iň başdaky populýarny aýdymlaryňda bar prodýuserçiligi. Ýöne soňky çykarýan populýarny aýdymyň bolsun ýa tutmadyk aýdymyň bolsa-da näme üçin ezbitr ýok proýektlaň içinde?
Ýok, Esbitir ol maňa başda ugrukdyrmana ýardam eden adam. Onuň ol öz işlerini, o wagtlar ol diňe rep bilen meşgullanýardy hem-de adamlara, biz ýaly aýdymçylara, halaýan aýdymçylaryna ugrukdyryp kömek edýärdi, işleşýärdi. Onuň ol öz Işleri bilen ýetişmän ugrady. Menem indi saklanyp bilemok, menem dowam etmeli. Onda men SBTR-a bagly bolup galsam, men köp zatdan galmaly bolardym. Şoň üçinem her kim uje etapdan etaplara geçilýär. Durmuş şeýle, birinji etap, ikinji etap, üçünji şeýp gidilýär. Ondan men has şu wagt maňa, meň stilime ýakyn, ýüregime ýakyn. Mikeý bilen işleşen şoň aýdymlary şoň döredip beren aýdymlary maňa has gowy sebäbi ol maňa oň özi ýakymly oň özi näl diýsemkä diňleýä düşünýä maslahat berýä kömek edýä her bir sözüňde ol diňe aýdym ýazanokda hem sesimize çenli ýazýa onoň käwagt nastreniýaň ýok bolsa kömek edýä gürleşýä kak psiholog ýalak zat edýär. Diňläp başarýan adamda, diýmek şo zatlar bilen biz indiki etaplarymyz diýseň Mikey, onuň şu wagt Bam bilen hem işleşen, Soho diýip Söhbet Rozyýew oň bilen hem işleşýän, onuň RG Music, onuň Ataş Jumaýew, Ýakup Ýoldaşow Giden gowy aranžirowşikler bilen men işleşdim, işleşýänem şu günlere çenli. Olaň hemmesem talantly oglanlar. Diýmek, talant oglanlar köpeldi. Onuň isbitrem öz toýlary bilen, öz aýdymlary bilen, öz alanja öz oglanlary bar, olar bilen işleşýär. Ol olam her kim täze zat galdyrasy gelýär. Onuň galdyransoň her kim uje öz ugruny, öz ýoluny özi tapmaly. Elbet. Şolar ýalak diýseňem bolýar. Esbitor bilen şu badam işleşýäs. Men häzir Esbitora bir aýdym haýyş etsem ol maňa ýok diýmeýä. Ol maňa edip berýä. Sebäbi arada-da maňa söz beripdi bir gowja aýdym işlemek, bir proýektiň üstüne işlemeklik. Hawa. Ýa Süleýman söz beren bolsaň Firuzan bir gowja proýekt garaşýas.
Enşallah.
Tak, sorag şeýleräk soragda Firuza. Sen adyňy ýazdyraňda, adyňy aýtdyraňda Firuza aýdylşy-da, a sen ýöne ýe harpyny goşýaň, Firýuza. Muň sebäbi näme? Pasport boýunça Firýuza men.
Türkmen pasport boýunça Firýuza. Hä, men şu ýerde bu soragy berenimiň sebäbi şu, köp agzalarymyza-da gyzykly bolar. Sebäbi aslynda Fir uza diýip ýazylýar, meň bilişime görä. Ýöne sende Firýuza bolany üçin sen şeýdip dowam edýäň. Düşündim, dowam etdik. Eger toý beýleki çäreleri alsak, ondan soň, ýagny çykyş edýän çäreleriň aýyrsak, platformalardan, ondan soň diýeli YouTube, Apple Music, ondan soň Spotify we şuňa meňzeş dünýä platformalary, bir giden dünýä platformalary bar, nirde aýdymy monetizird edip bolýar, nirde gazanç edip bolýar. Şolardan aýda näçe gazanýaň? Absolýutno gazanamok olardan. Men olar ýaly ýerlere goýamogam. Kim goýýar, zat edýär ony men biljek däl. Bar bir goýýan zat diýýärler, ýöne men O taýda gazanjam edip bolýandyram öýdemokdym. Biz onuň gazanjymyz diňe Alla şükür Hudaýa şükür türkmen toýlaryna şükür toýlar bolup dursun Allajan şolardan gazanjymyz. Düşündim.
Bir wagtlar men kiçikäm aýdaýynda öz adymy aýdaýyn. Bir şeýle kruglarda gyzlar bilen görüşýärdik. Aýny özüne göwni ýetýän gyzlar bilen-de. On ýyl mundan ozalky gürrüňleri aýdýan men. Şo wagty şeýle gürrüňler bolýardy-da, men gyzlarda, meniň ýanymdaky dos oglanlarym he sorýardy-da, Hany, sen Jeýtiň täze aýdym diňlediňmi, plan aýdym diňlediňmi? E, şo wagt şular ýalak jogap bolýardy-da, men diýeýin, Biz türkmençe aýdym diňlämzok. We bu gün Hudaýa şükür, we bu gün Hudaýa şükür şolar ýaly zatlary men her gezek az az eşitýän şolar ýaly biz türkmençe aýdym diňlämzok ýa biz türkmençe zat edemzok ýa biz türkmenligi göremzok indi bu günde eýýam türkmen blogerlarymyzam ösdi türkmen aýdymçylarymyzam reýtingi gowy bir derejä geldi. Bir tarapdan begenýän şular ýaly zatlar döräp başlady ýaňky diýişim ýaly platformalarda diňe daşary ýurt aýdymlary dälde türkmen aýdymlarymyzam paýlaşylýar men mysal üçin giremde bir spotifyda obşi bir lentany goýberdim diýeli diňläp otyrkam türkmen aýdymlarym arasynda aýdyp dursa meň üçin bir Buýsanç, begenýän. Elbetde, elbetde. Owadan aýdymymyz kän Hudaýa şükür. Awtorskiý döredilen owadan aýdymlar. Begenýän. Awtorskiý entäk soňrak geleris o soraga. Dowam etdik. Firuza! Bir azajyk şeýle bir sorag ýöne köpüsini gyzyklandyrýar, bermesem bolmaýar. Seň ýüzüňde estetika barmy?
Näme barmy? Estetika, ýagny plastiski hirurgiýa, plastiski operasiýa. Ýüzümde?
Hawa.
Ýok.
Ýüzüňde plastika ýok, ýagny estetika ýok, dogrumy? Ýok, plastika on ýaly zat ýok ýüzümde. Ýöne maňa-da kän sorag berýärler, burnuňy etdirdiňmi, ýüzüň ştaýyny etdirdiňmi? Ýok, ýok.
Düşündim. Ýüzümde-de ýok, Ýekeje operasiýa bar, olam şo oglum bolanda. Ýok, operasiýa men ol medisina operasiýalary soramadym, plastiçiskiý hirurgiýa soradym. Njet, njet, njet, plastiçiskiý njet. Boldy, düşündim.
Şo ogluň barada birazjyk girip geçeli. Bu wagt eýýäm ulakanja bolupdyr, tüweleme. Gutlaýan bizede nesip etsin inşallah. Sag boluň.
No ene bolmak eje bolmak näli duýgy.
Men şu güne çenli işledim şu güne çenli hemme zat etdim elimde islän zadym bar ýöne her gün irden turamda men özüm bagtsyz duýadym newželi diýädim alla belki diýädim alla bir zadyň berse bir zat berenok diýädim Ondan şeýle wagt boldy, oguljygym boldy. Garnymdaka bilemokdym. Bolansoň, ot, irden turýan, ýeňillik bilen turýan. Do takoý stepeni üýtgeşik duýgy. Kä wagt oturyp aglaýanam. Uža öňünden aglaýan, birden şu ýykylaýsa, bir ýerini erbet agyrdaýsa. Sebäbi ol köp çagaň başynda barda. Hökman bizem elimiz döwýädik, aýagymyz döwýärdi, şony öňünden uje gözöňüme getirip aglaýan. Distwitene ejelik duýgusy men kän bildirdemok daşyma, görkezemok kän. Çagamy söýşimi ýa-da söýýänimi kän bir olar ýalagam ýigrendiresim gelenok özümi ýöne çirişçur söýýän. Çirişçur. Ony aýdyp bolmaýar. No et uje ejelik duýgyny hiç hiç hili aýdyp bolma. Onuň üçin janyňam bermäne taýyn, hemme zadyňam bermäne taýyn. Indi diňe göz ýaş bilen aýdyp bolar. Indi ejeme düşünýän diýseňem bolýa. Hawa özüň ene bolman özüň ata bolman ene atany düşünmek kyn diýilýä owa dogry şo. Dowam etdik Firuze. Ýalňyşmasam, seni gepleşige çagyrmak üçin Mejitimi Instagram akkauntyndan bir iki gezeg-ä ýazdylar. Firuze gepleşigimize myhman bolarsyň, zat diýip. Soňa-soňa goýduň hemişe. Ýöne bu gezek biz Mejitimidan ýazman, Indie Music-iň üsti bilen çykdyk hawa. Indie Music nädip seni zat etdi, ugralady diýeli-dä, Kak ugawaril orsça aýdanymyzda. Näme üçin indi?

Wideojyk alýan goýýan onuň gepleşiklere zatlara ymtylyp duramokda dogrymy aýdaýyn. Belki gowudyr belki gowy däldir onuň şon näme ýaňky indie music diýeňizde şo taýda bir işleşýänimiz ba gowy onuň ol düşündirdi şeýle şeýle köp adamlar gyzyklanýa soraýa şoň üçinem ignorirowat etme diýýada diýmek Soraglary beresleri gelýär. Diňle soraglaryna jogap ber diýýär. Onam men primoý efiram kän halamok sebäbi bolgusyz zatlar bolýar men şo zatlary kän çydamok. Oglum turdy. Mhm.
Sesini eşitdik. Sesini eşitdik.
Bagyşlarsyňyz oglum turdy. Kesersiňiz a bärin. Ogluň aglap başlan ýerini goýýas hökman şo ses gelsin.
Bolýa.
Firuza häzirki wagtda seniň üçin iň populýarny aýdymçy kim? Türkmen industriýasynda.
Oho. Men biri diýip biljek gel. Kän. Kän populýarny. Men biri diýip biljek gel. Menden o soragy bermäň.
Bolýar, men ýöne o soragy bermesemem, hökman şuny sorap geçerin, ony ýazaryn men saňa, şu ýyl boýunça iň aktiwnyý, iň populýarnyý bolan bäş sany aýdymçyny bize ýazyp goýber diýip, sebäbi gepleşik çykandan soň näçe gün montaž edilip, ondan çykýança biz şu ýakynda Media TM-da golasowaniýalary başladyk, eýýäm blogerlaryňky başlady, indi aýdymçylaryňky gelýär, kliplaryňky gelýär, birgiden golasowaniýa bolýar we bu ýyl nesip bolsa, elimizden gelse, başarsak, Birinji ýylyň aýdymçysyna biz Oskar hökmünde bir statuýa berjek bolýas Media TM adyndan soň ýylyň diýeli iň gowy duetine şolar ýaly glosowaniýalarymyz bolýar. Hemmesine-de bir sowgatjygymyz, bir ýatlamamyz hökmünde berjek bolýas. We şu ýerde ýene bir zat belläp geçeýin Firuza. Biz Geçen ýyl etdik, bu ýylam edeli diýip pikirlenýäs nesip bolsa. Täze ýyla, täze ýyla aýdymçylara haýyş edýäs, kimiň wagty bolsa, kim ýetişse, kim ýadyndan çykarmasa, täze ýyl üçin MediaTm agzalaryny gutlap, bir pozdrawleniýa ugradýarlar-da, ýaňky gutlama ugradýarlar, biz şony jemleýäs we şony jemlänimizde iň başynda geçen ýyl Amalia bilen söhbet alyp bardy, bu ýylam eger saňa hödürlesek şony alyp barmagy we ýanyňada bir oglan aýdymçymyzy tapsak, Köp wagtyňyzy alanok, ýagny alyp baryjy hökmünde. Razy bolarsyňmy, islärsiňmi? Gyzyklymy saňa?
Men wagtym bolsa edeýin. Hawa, indi Pikirimçe wagt tapylar. Onam men aldawçy bolasym gelenok. Siz, siz diýen wagtyňyz men başarmasam, zat etmesem onam Gowy däl-ä, onuň adamlar halamaýada waý, özüne nämedir öýdýä, odur öýdýä, şo sözleri men halamok. Şonça boýun almagynam gowy.
Bu ýyl nesip bolsa gowy ederis diýip umydym bar, nesip bolsa bolar diýip umydym bar. Seňem wagtyň tapylar diýip umydym bar, sebäbi seni isleýäs. Bolmasa-da ýene bir gyz aýdymçymyzda haýyş ederis hökman suratly. Ýöne seni isleýäs, nesip bolsa bolar diýip umyt edýän. Türkiýä we Stambula gezelenje gelip gördüňmi? Hawa. A, näçinji ýyllarda geldiň?
Ýadyma düşenokda. Aha.
17, может. Ýadyma düşenok. Biziň Ýeni kapyda türkmen tagamlarymyz bar, Fish House. Myhman bolduňmy, gelip gördüňmi? A, ýok, ýok.
Onda indiki geleniňde nesip bolsa, seni Ýeni kapy

Indi bolsa üçünji gadymyzam bar. Dograma, fikhi, somsa, ýürek, mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarymyzyň ählisi bar. Size bilmedim, men-ä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok. Maňa noş bolsun, işdämem açyk bolsun. Firuza bilýänsiň bize gelen myhmanlarymyzyň iň gowy görýän aýdymyndan ýa agzalarymyzyň iň gowy görýän aýdymyndan bir bendini hiňlenip bermesini haýyş edýäs. Saňa-da haýyş edeli Firuza özüň iň gowy görýän aýdymyňdan bir bendini bize janly sesde hiňlep berseň.
Meň iň gowy görýän aýdymymdan pikirlendirýän. A Может, haýsy aýdymy aýdyp bereýin, özüňiz diýseňiz aýdyp bereýin. Populýarny tutan takoý her kimiň aklynda bolup biljek aýdymyň şony aýtsaňam bolýar. Daway.

Meni
Berekella, berekella. Sesiňe saglyk. Yok, ýokarky tonrakdan aýdypdyr. Yok, gowy boldy. Sesiňe saglyk, berekella.
Taýyn däldim-de aýdym aýtmaga diýen.
Indi gepleşigiň arasynda janly ses şeýdip goşup goýbersek gowy bolýar. Agzalarymyz hasam gowy görýär şu jogaz ýerini. Dowam etdik Firuza indi skandalny soraglarymyza gelýär.
Näme sorag? Skandalny soraglar.
Aý. Halamaýan zatlam da şol. Ýa o bizem şu soraglary girmänikäm halamzok, ýöne agzalarymyzy gyzyklandyrýar, şoň üçin gireli we şolaryň bilesi gelýän soraglary doly şekilde jogap berip geçeli. Bilşim ýaly, Amalia bilen araňyzda konflikt bardy, häzirki wagtda Amalia bilen araňyz näli?
Hiç hili.
Öňküsi ýaly. Düşündim. Näme sebäpden bu konflikt döredi, Firuza?
Täzeden gaýtala, ýitýä sesiň. Näme sebäpden bu konflikt döredi?
Men aýtman bilerinmi ýa hökman aýtmalymy? Indi seret, şu ýerde şular ýaly bir zatda sen aýtmasaň biz saňa aýt zat diýip zorlap durasymyz ýok, ýöne agzalarymyz şu soragy köp berýärler, Amalia-da aýtman geçdi, senem aýtman geçip bilersiň, ýöne agzalarmy gyzyklandyrýan soraglaryň biri.
Aý, biz şo konflikt, monflikt men şo zatlary wobşem ýapasym welä, dogrymy aýdaýyn. Aýdasym welenok. Sebäbi meň durmuşym başga. Meň bu wagt çagajygym bar, maşgala ýagdaýda. Konflikt wobşe ne haçu. Şo şo temada hiç elek intriga mintriga gyzykly dälä maňa. Men Öňki näme ýekeje aýtjak zadym hersinede kim bilen durmuşda sögüşenem bolsam biriniň göwnüne degenem bolsam meň göwnüme degilenem bolsa goý şo zatlar geçsin gitsin kim göwnüne degen bolsamam men ötünç soraýan ondanam obida gowy zat däl gowulyga-da eltenok şo zatlar durmuşda köp zat bize sapak bolýar şoň üçinem Her kimiňem jany sag bolsun. Başarsak diňe agzybir bolmaly. Bir birimize agzybir bolmaly podderşka etmeli boldy. A tak oňada diňe gowulyklar arzuw edýän, bagt tapmagyny arzuw edýän, bagtly bolmagyny arzuw edýän. Beýikden beýiklere ýetmegini arzuw edýän. Boldy. Düşündim.
Düşündim. Amalia onlaýn gepleşige gelende, olar ikisem menden uly bolup, ulyň etmeli işini etmän, men etmeli boldum şeklinde jogap beripdi. Şu barada näme diýip biljek?
Ýene-de intriga edýäň. Ýok, o barada ol ýalňyş gürleýär. Eger şolar ýaly gürrüň bar bolsa, ol oňky ýalňyş. Meňki ýalňyş däl. Sebäbi Bärde ortada bir adam durup, ortada ikimiziň aramyzda gep gatnadan adam günäkär. Olam däl, menem däl. Ilki maňa-da kän zat diýýärler, men baryp haýsy bir aýdymçy bilen uruşmaly? Ýa haýsy bir aýdymçyny internetde masgaralamaly? Maňa gerekmi şo zatlar? Men, men öz durmuşym bilen akymyma görä dowam edýän. Düşünýäňizmi? Onuň biriniň gepine ynanyp, onuň duşman bolup ýöremek gerekýä. Gepine ynanjak bolsaň, diňe men däl asylam bütin internet gürleýä. Ogurlyk sözi, o sözi, ol menden çykan sözden gürrüň däl-aý. Prosta belki ol asyl meni, aslynda meni halaman biler. Konflikt moş şondan gidip biler. Bizde-de bolýa, köp aýdymçy bilen bolup bilýä. Bu bär Şou biz biznes diýilýän zadyň içine girseň, bir birine görüpçiligem edýän kän, bir birini halamaýanam kän, ýüzüne ýöne ýylgyryp salamlaşýanam kän. Buňa nähilek diýýän. Akylly adam bu zatlary ýöne ýylgyryp geçirýär. A biraçyk akylsyzrak bolsa şo şo temany ulaltýar. Nämä gerek? Nämä gerek? Gül ýaly ösüp oturan agaçdan goparyp almysyny gopar-da diýýär. Gül ýaly baglary goparmak nämä gerek? Dogry.
Meň bir aýdymymda. Aha. A, şu ýerde onda men düşünişime görä, sen, seniňem, onuňam günäsi ýok, arada bir adam gep ylgadany üçin bar şu konflikt döredi. Ine, agzalaryňyza şu zat has düşünikli boldumyka diýýän. Häzirki günde, Firuza, häzirki günde Amalia Media tyma öýkeli. Ýagny maňa däl ýa oňa däl ýa muňa däl bütin medýatymy kanalymy öýkeli hawa maňa şuňky ýaly aýdaýyn maňa öýkeli däl we men öz instagramdan Amalia ýazdym Amalia şeýle şeýle eger sen bize öýkeli bolsaň biziň bir ýalňyşymyz bar bolsa onda bizden gaty görme sebäbi öýkelenip Biz bir medianyň, bir sektoryň adamlary bir-birimize öýkeläp, uzak ýere gidip bilemzok. Bir-birimize öýkelemän, bir-birimize arkalaşyp, bir-birimiz bilen işleşsek, ana şonda has ýokarky derejelere baryp bilýäs. Men ýagny özüme kiçilik görmän, zat ýazdym. Hiç hili Özüme kiçilik bilmän şu ýerde diýjek bolýan zadym senem bir uly hökmünde Amalia bilen we Selbi bilen eşdişime görä aralaryňyzda konfliktler bar. Bir uly hökmünde ýazyp bilersiňmi? Menden gaty görme, meň bir ýalňyşym bar bolsa, gaty görme bagyşla, şular ýalyk bir uly hökmünde bir näme diýsem ýaraşmak taraba.

Ýalňyşlygym boýun alýan ýalňyş bolsa. Onuň bagyşlada soramana kiçilik bilemok. Ony olarda olar ýalak zat bolmasa, ona men edenim haýry ýok, sebäbi olara men biderek, ну как там, bal, plusy, ile lişni gep, gep edýän. Näme diýilýär? Gep döredýän diýşi, ana maňa şeýtdi, maňa ýalbardy, zat hiç kim hiç kime durmuşda ýalbaranok, her kimiňem öz derejesi, ýeri bar. Ýöne. Men köp sebäplere görä, onuňam kän ýalňyşlyklar goýberilen zatlar boldy. Belki-de oňam habary ýokdur, belki-de meňem habarym ýokdur. Ýöne bize ýetirýän adamlar başgaça ýetirýändirem. O zatlaram bilip boljak. Ýöne men toýda salam beremde ejesine, ejesem meň bilen salamlaşmady, agyr salamlaşdan oň. Özem salam berenok. Men ondan köpräk çörek iýýän. Bul aýdym-sazda, nämede bolsada, men birinji salamaş laşaýyn, tapagy ýok, ikinji salamaşaýyn. Salam salam ýerinde bolmaly. O öýkeläp, soňanam başga ýerlerde-de özi maňa jaň etsin, beýtsin, olar ýaly zatlara men düşünmeýän. Her kim özi üçin derejeli. Onuňam biri meň üçin pylany ýyldyz, ýa meň üçin pylany ýokarda, olar ýaly zat ýok. Selbinem Aýdymlaryny gowy görýän özünem erbet göremok ýöne düşünişmezlik bolýa durmuşda boldy. Firuza seň bärden diýişiňe görä sen ýaňky aýdymçylarymyzyň ikisinede sungatyna sylagyň bar indi araňyzda konflikt bar ol geçýä sungatyna sylagyň bar menem bärden bir zat belki belläp geçeýinda agzalarymyz üçin diňlän diňläsi gelen adam üçinä Öýke kinä gerek ýok, bigün bar adam ertir bolman bilýär, şoň üçin mümkin boldugyça biriniň göwnüne degmäli, biriniň göwnüne degen bolsaňam bagyşla diýmel, özümize kiçilik görmäli, bagyşla diýmälidä, birinji, ikinji biri bagyşla diýensoňam bagyşlama, bagyşlamaýan adamlara diýesim gelýär bärden, sizem, bizem hiç kim. Alla bizi bagyşlasynda. Galan zat hiç zat, galan zadyň näme diýeli, ýeri, roly pes. Birinji dereje biziň bagyşlamagymyz däl Allah bagyşlasyn. Dowam etdik Firuza. Soraglarymyz şeýleräkde ýagdaýy pesräk ýetim zada kömek hökmünde bir ýardam hökmünde mugt sowan toýlaň bolduň Firuza. Kän. Alla kabul etsin. Mundan soňam nesip bolsa şu şu soragy hemişe berýän ha bir aýdymçyň içindäki nebsini görjek bolýan, aýdymçyň içindäki ýaňky sen diýdiň-ä men-menligini görjek bolýan. Şo bir ýetime, ýagdaýy pesräk adama kömek etmek bu nebsiň eýe çykmakdyr. Gowy bir zat. Dowam etdik. Sen köpden köp bäri, köpden bäri toý dabaralaryna gidýäň, pikirimçe eýýäm bäş ýüz toýa gatnaşansyň ortaça diýeli, men indi bilmeýän, belki müňe-de gatnaşansyň. Şolaň arasynda bir Seni gaty geň galdyran gaty bir üýtgeşik toý boldumy ýagny geň galdyran diýenimde.
Ýadyma düşenok olar ýaly toýlar. Ýöne gowy tarapdan kän. Erbet tarapdan erbet tarapdan bir iki sanagy boldy ýöne aýdasym gelenok.
Elbetde. Toý eýeleri utanar aýdyp oturmaly. Dowam edelim. Waý, waý. Indi gelýäs hasam bir şeýle soraglarymyza. Ogurlyk aýdymlara näli garaýaň, Firuza?
Men aslyndan şo zatlara diýýädim. Esbitor bilen işleşemizde-de, Kolýa Ýakim, Nikolaý Ýakimow bilen işleşemde-de men hemişe-de diýýädim, men ogurlyk aýdym halamok, men ogurlyk aýdymlar Aýdasym gelenok. Biziň öz döredip bilýäs. Elbetde, elbetde. Onuň her kim bir prodýuser, biriniň prodýuseri bolup, olam şon ýalak aýdym ýazyp berip, daşary ýurtlaňky ýalak edil on ýaly däl, kompozitorlar zatlar diýeňde-de. Bizde elbetde kompozitorlar bar, olar gaty milli aýdymlar döredýärler. Bize milli aýdymlar kän ýaraşanok. Sebäbi toý zat çykýas zat edýäs onuň biziňki şu döwre döwre görä edýäs. Döwrebap tansmaýyl aýdymlar. Şoň üçinem özümiz özümize prodýuser elbetde köp döredilen aýdymlar ýöremänem bilýä, gyzykly dälem bolup bilýä. Men erbeträk garaýan şu zada. Men öz döredesim gelýär, özüm. Elbetde, men ýalan aýdymymy döredemde kän wagt boldy. Kän oturdyk, kän işledik. Ogurlyk aýdymy iki sagatda döredip bolýar. Mesele däl. Saza taýyn, sözlerinem türkmençä öwrüp aýtmak kyn däl. Ýöne, ogurlyk aýdymyňam gerek ýeri toýda kän gabat gelýär, kän duşýar. Turetski aýdaýyň. Ýa arapski aýdaýyň, ýa diskoteşny aýdaýyň. Aýdyp durkaňam Şu ýerde gepiňi böleýin.
Turetski aýdaý-da. Şu ýerde gepiňi böleýin, gepiň arasyna gireýin. Meň toýdaky bir repertuaryň içinde diýeli Tarkanyň aýdymy bolup biler ýa ýene bir oba biziň türkmenlerimiziň halap gowy görýän aýdymlarynyň biri. Ol men ol aýdymlara ogurlyk diýemok. Men haýsy aýdymy ogurlap köpçülige men şuny ogurlaman, men awtorski aýdym diýip köpçülige klipçi Hödürleýärler a men şolara ogurlyk diýip seredýän hawa ýöne toýdaky repertuar ol ogurlyga girenok ol bir toýda toýuň eýesiniň islän isleýşine görä hödürleýän indi şu ýerde men ýene girip geçeýin seň ogurlyk aýdymyň barmy köpçülige hödürlän bar bar
Diýeli soňky iki ýyldan bäri barmy?
Ýok. Ýekeje şu alajym ýok bar. Alajym ýok. Onuň Diý sen maňa aý diýip bir aýdymym bar. Aý ony köpüsi bilenogam-laý ol aýdymy. Onuň alajym ýogam şo Täjiň sesi bilen şo imine gabat geldi. Şol aýdymam söýlensoň Birazjyk gitarajykly zatly onuň şolar ýalyjak edip döretdik. Onam dawaý klip edeli, dawaý klip edeli boldy. Şeýdip oýun-oýundan klip bolup gitdi şol aýdym. Hawa bar tak olar ýaly ýerler bar. Aýdym eşitdim, ol aýdym gowy diňlenipdi dogry. Indi şular ýaly bir zat Aýdymlaň içinde diýsek Salynja aýdymyň ogurlyk galan aýdymlaň awtorski dogrymy? Diňe awa awtorski ýaňky indi ýatlama ýalan ýaralar onuň soňy däl aýdym zat bilen çykaram baýram bilen bam familiýasyny ýadyma düşürip bilemok onuň Köp aýdymlam toýda tans edilýän Seresap bol, Keýpet, anaň Garagol oglan, olar hemmesem awtorskiý, öz döreden aýdymym. Mekan, Mikeý bilen bile, bilelikde. Soňky çykarýan aýdymym, köp aýdymlamyň sözleri Annameret ýazýar, Mikeý işleýär. Soňky ikiji aýdymymy Bam bilen. Söhba dişledi. Soha. Söhbet Rozyýew. Ýöne.
Babam öz oglanlarymyzdan, hemmesäm öz oglanlarymyzdan, hemmesäm gowy işleýär berekella. Awa. Firuza men saňa üç söz bilen özüňi häsiýetlendir diýsem.
Üç söz bilen. Üç söz bilen. Ony nähili käsýetlendirmelika? Özüňi öwdüň bolýar-da bir bir zat diýseň, dogry dälmi? Ýok, mysal üçin özüňi öwdüň däl. Gel men indi mysal üçin mysal getirýän-dä men. Sözümde duragam birisi-de, sözümde durjak bol, sözümde durmana synanyşýan mysal üçin diýeli. Iki gowy taraplam aýdaýyn. Sprawedliwost, ýagny hakykatçy boljak bolýan-da. Mysal üçin diýeli. Hawa, indi senniň üç sany häsiýetiň. Dobroduşnaýa.
Bir öňümde bir açyk zat etse gynanýan. Köp zatlara gynanýan durmuşda. Belki şolam meni zat edýändir. Şondanam eňkän utulýandyryn. Belki.
Ondan
Zlopamytnaýa. obidalar ýadymda galýar. Ýüregim ejiz. Ana, bir bir zada gaharym gelse, ýüzüm aýtmasa-da, içimde dur şo zatlar. Ana, i häsiýetim öwüsýär meň. Birde Gowy nastreniýam birdi-de üýtgäp dur. Düşünip käwagt özümem düşünip bilemok. Standart gyzlar da.
Garantiýa ýok.
Da. Standart gyzlaň häsiýeti da. Öwsüp dur. Hawa. Özüňde iň halaýan halamaýan häsiýetiň näme?
Iň halamaýan häsiýetimmi? Ýa. Bar. Indi şu zady etjekgäl diýip edýän şu zadym bar. Halamok şony. Lýuboý zatda. Indi şu jaň edende aljakgäl diýýän, alýan. Indi şu şeý edende etjekgäl diýýän, edýän. Düşündim.
Bar. Özüň iň halamaýan häsiýetiň şo. Düşündim. Hmm. Eger diýeli wagty yzyna alyp bolsa, yzyna dolanyp bilýän bolsak, durmuşyňda nämäni üýtgedesiň gelerdi?
Ýöne öňem bir gepleşikde aýdypdym. Indi şo edip bolýan bolsa, elbetde, öňräjikden durmuşa çykardym. Öňräjikden bäş-alty sany çagajygym bolardy. Diňe şol. Galan zady hiçsinem yzyma sarasaň, Täzeden başlasym gelenok hiç hiç zadam. I üýtgedemde-de gowy bolar diýip pikir edemok. Ýekeje şo wagt, esas zat wagt. Şo wagtymy aý karýera, karýera entäk durmuşa çykyp ýetişerin, çaga dogrup ýetişerin. Şo ýalňyşlyk pikir bilen gijä galdym. Düşündim.
Indi

Üstünligiň syry nämede?
Üstünligiň syry meniň pikirimçe etjek işiňi hiç kime aýtman etmeli.

Ýekelikden gorkýan. Ýekelikden gorkýan. A tak, wobşem gorkmak sözi nähili jogap bermeli bilemok. Sen obşi many edeberýäňmi ýa bir konkretno bir zada? Obşi, ýok.
Dogry, men razylaşýan jogabyň bilen. Dogry jogap berdiň. Obşi, seniň dogry düşündiň meň soragyma. Şu ýerde e, men iň halaýan soraglaryň biri-de seň üçin güýç nämede? Bu da bir globalny sorag, globalny sorag. Seň üçin güýç nämede?
Güýç diýmeklik güýçli adam ýa-da prosta güýç diýmek.
Güýç diýmekde Ikisini hem ulanyp bilenmi?
Iki sözem ulanyp bilenmi? Ulanyp bilersiň.
Güýç diýenimizde güýç global. Jemi. Nu wobşem globalny güýçli bolmak güýç güýç diýmeklik meň üçin agramy götermeklik dälde inim. Meselem agyr sözleri göterip bilmeklik. Durmuşda şeýle zatlar bolýar biri seň erbet gaharyňy getirýär. Sen şo zatlara çydap şo wagt ýalňyşlyk goýbermän El galdyrman, uruşyp gitmän, zat etmän, saklanyp bilseň wagtynda, şon ýaly saklanyp bilýän adamlara güýçli diýýän men. Güýç diýýän şo zatlara. Seň üçin güýç sabyrda. Sabyr. Da, da, da, sabyrlylyk, hawa, indi şon ýaly adamlary güýçli görýän-dä men. Düşündim.
Razylaşýan.
Udary özüne alyp bilýän adamlary, Köp adam şoýna zatlary slaby görýär men güýçli görýän. Indi gelýäs iki soragly hem iki jogaply soraglarymyza da. Iki jogabymyz bolýar ýöne birini saýlamaly. Taýyn bolsaňam başlaýas. Taý. Mercedes ya BMW? BMW. Beyoncé ya da Jennifer Lopez?
Beyoncé.
Pul mu ya da tanımallık?

Gelejekki ýyl ähli watandaşlarymyz üçin ilki bilen-ä saglyk arzuw edýän. Saglyk bolsun, agzybirlik bolsun. Birek-biregi diňlemäni başaralyň. Her bir ojakda bereket, rysgal, döwlet bolsun. Allajan, toýlar bolup dursun. Ýüzlerimiz diňe ýylgyryp dursun. Ejelerimiz hiç haçan aglamasyn. Diňe Owadan durmuş şadyýan durmuş bolsun durmuşda diňe buýsanyp ýaşaly hormatly arkadagymyzyňam jany sag bolsun başy dik bolsun.
Menem bärden belläp geçeýin hökman suratda bize şu gepleşigi gurnamana kömek eden sponsorlarymyza ýagny partnýorlarymyza Elbetde Ýeni Kapy, Türkmen tagamlarymyz Fish House we oň ýanynda-da Türkmenabat Kargo. Firuza, Türkden Türkmenistana eger kargo ugratdyrjak bolsaň, biziň ynamly kargomyz Türkmenabat Kargo bardyr, arkaýyn ýüzlenip bilersiň.
Sag boluň, sag boluň.
Firuza, şeýlelik bilen gepleşigimiziň soňuna geldik. Pikirimçe, seň üçin hem bir gyzykly gepleşik boldy, biziň üçin hem gepleşik gyzykly boldy we Hem agzalarymyz üçin hem gyzykly bolandyr. Bu zatlaryň hemmesini agzalarymyz üçin edýäs-dä. Saňa gepleşige sözümizi ýykman geleniň üçin köp-köp sagbolsun aýdýas. Media tm adyndan minnetdarlygymyzy bildirýäs we şeýle gepleşiklerde, şeýle media sektorlarda, toýlarda görüşip duraly. Amin inşallah. Sag boluň sizede işleriňiz ugruna bolsun üstünlikler arzuw edýän diňe diňe gowy komentariýalar bolsun Allajan menä giremok okamok öňünden aýdýandyryn.
Şeýlelikle şa sag bollaşýas.